Lansiwyd y Bartneriaeth Gofal Diogel yn mis Mawrth 2022, a pharhaodd ei cham cyntaf am tua dwy flynedd tan fis Mai 2024. Nod y bartneriaeth oedd prysuro cyflymder a graddfa gwelliannau i ddiogelwch cleifion ar lefel genedlaethol ar draws gig Cymru. Daeth â byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau ynghyd â gwelliant Cymru ar sefydliad gwella gofal iechyd a chyfuno gwybodaeth leol, cymorth cenedlaethol ac arbenigedd rhyngwladol i wella ansawdd a diogelwch gofal ledled Cymru. Ar draws ei phedwar maes allweddol, roedd y bartneriaeth wedi gwreiddio yn fframwaith IHI ar gyfer gofal diogel dibynadwy ac effeithiol, sy'n nodi'r elfennau rhynggysylltiedig ar draws diwylliant, systemau dysgu ac arweinyddiaeth, sydd eu hangen er mwyn i welliant ffynnu. Cynlluniwyd yr elfen arweinyddiaeth ar gyfer diogelwch cleifion i ddatblygu arbenigedd diogelwch cleifion o fewn rhwydwaith o uwch arweinwyr. Fel rhwydwaith, roedd yr arweinwyr yn rhannu ac yn dysgu gyda'i gilydd ac yn dod yn noddwyr ar gyfer diogelwch cleifion o fewn eu sefydliadau. Ceisiodd hyfforddi ac annog ar gyfer diogelwch cleifion ddatblygu carfan o arbenigwyr hyfforddi o blith cyd-weithwyr ar draws gig Cymru a oedd â sylfaen mewn gwelliant. Fe wnaethant gefnogi timau, swyddogion gweithredol ac uwch-arweinwyr diogelwch wrth gyflwyno gwelliant yn y bartneriaeth. Ynghyd â IHE, fe wnaethom gynnal ymweliadau safle sylfaenol ar byrddau iechyd a'r ymddiriedolaethau sy'n cymryd rhan yn y Bartneriaeth Gofal Diogel. Fe wnaethom dreulio amser gydag unigolion, timau ac adrannau i ddysgu am eu heriau a'u cyflawniadau ac i ddeall eu diwylliant, eu systemau dysgu a'u harweinyddiaeth, i nodi'r cymorth yr oedd ei angen arnynt i wella diogelwch cleifion. Roedd y tri cham hynny'n bwydo i mewn i'r gyd-weithredfa gofal diogel, a welodd dros gyfnod o ddeunaw mis 37 o dimau ar draws gig Cymru yn cyflawni prosiectau i atal dirywiad o fewn ffrydiau gwaith, gofal cymunedol, gofal dydd a gofal acíwt. Ategwyd y gwaith hwn gan ffrwdwaith arweinyddiaeth a oedd yn cefnogi defnyddio systemau dysgu sefydliadol y diwylliant a'r amgylcheddau gwaith sy'n ofynnol er mwyn i welliant lwyddo. Yn ystod sesiynau dysgu'r gydweithredfa, galwadau hyfforddi a chymorth wedi eu deilwra, gwelsom dimau'n cyflawni gwaith rhagorol gan arwain at lwyddiannau pendant o fewn eu sefydliadau. Roedd y llwyddiannau'n cynnwys gostyngiad sylweddol mewn ataliadau ar y galon ymhlith cleifion ac anghenion llawfeddygol cymhleth ar ward Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, cynnydd mewn cydymffurfiad â siartgi bwysedd hylif o 10 y cant i 90 y cant ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gostyngiad o ran cludo achosion o gwympiadau nad ydynt yn rai niweidiol o ddarparwyr gofal cartref yn ardal Abertawe, A Byrddau Iechyd, Prifysgol Betsi Cadwaladr a Chaerdydd a'r Fro yn cyd-weithio i sefydlu gwasanaethau Call for Concern. Yn ogystal â'r llwyddiannau hynny, ymddangosodd dysgu dwfn yn ystod y dwy flynedd gyntaf y Bartneriaeth Gofal Diogel, rhyw weithgarwch gwerthuso ffurfiol, adborth gan gyfranogwyr, a'n myfyrdod ein hunain. O fewn gweithred iaith gig Cymru, rydym yn cymhwyso ein holl ddysgu o gam cyntaf y Bartneriaeth Gofal Diogel i'r hyn a ddaw nesaf. Yr ydym wedi bod yn ei gyd-ddylunio gyda chyd-weithwyr a chyfranwyr cyhoeddus i roi ansawdd wrth galon gofal iechyd ar draws gig Cymru.